mo sontageng ya botshelela ka morago ga nako ya go tla ga moya o mokgethwa a re rapele mo leineng la ntate mo leineng la morwa mo leineng la moya o halalelang Morena le Modimo wa rena, Tate wa Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste, re ya go rapela. Re ya go kgopela hlabong ya letšatši, Morena le Modimo wa rena, re buša, re go leboga. Re leboga tšohle tše di botse tše o fela go re dira tšona, Morena le Modimo wa rena. Re buša gape re go lebogela le tšeo, Morena le Modimo wa rena, o santšanego o tlo re direla tšona. Re sa ya lentšung la gago la bophelo, Morena le Modimo wa rena, re rapelela re kgopelela molwedimoya mokgethwa mmaboledi wa go loka gore o theošetše go rena ka lona leina le lekgethwa la mora wa gago motswala a nnoši jesu kriste gore lentšu la gago morena le modimo wa rena ga le ga re le kwa morena le modimo wa rena le hwetše dipelo tša mobu o nonneng morena le modimo wa rena gore lentšu la gago ga le wela gona le tle le be le maungo morena le modimo wa rena hlonolofatša nna moabi wa lona lentšu le buša gape o hlonolofatše le mogamogedi wa lona morena le modimo wa rena lentšu la gago morena le wa rena le re phediše re leboga tšohle maineng a mararo la tate le la morwa le la moya o mokgethwa amen letšatši pele ga letšatši la matswalo a Mandela leo re tla be re le gopola leo le šetšego le bitšwa Mandela Day e lego di 18 tša kgwedi ya July. Letšatši la go hlompha, I mean gona go honora the legacy of uh, the, our late President Mandela, to remember his values. Letšatši leo le re gopotšago gore motho yo mongwe le yo mongwe o na le maatla a go fetola lefase. Motho yo mongwe le yo mongwe o ne le maatla, o na le bokgoni ba go dira an impact mo bophelong bjo re bo phelago. Letšatši le re gopotšago gore re swanetše gore re tlemaganye re be batho ba tee ge re lwantšhana le mathata bophelo bjo ba rena e lego tlala, le go le yona khutšo poelano and our cultural diversities gore ga re swaragane re dira actively tee dilo di a kgonagala matšatši ona ke ya masome a mararo le metšo e seswai pele bana bešo moreneng Re ya go kopana sinoteng sa lenyaga ka morago ga mengwaga e mebedi re sa kopane ka baka la bona bohloko ba COVID-19. A re lebogeng Morena le Modimo wa rena, re buše re kgopele Morena le Modimo wa rena go re bolokela lona letšatši leo. Amen. A re kweng palo ya lentšu la Modimo, yona re e hwetša pukung ya Luka. Luka kgaolo yona ke ya lesome. Re tlo lebelela, re tlo e bala go thoma temaneng ya masome a mararo le metšo e seswai, ra theogela le yona fase temaneng ya bofelo e lego ya masome a mane le metšo e mebedi. Ga re e bone, sehlogo sa ona se re Maria le Mareta, ka leleme la sejahlapi e re Mary and Martha worship and serve, yona e balega ka tsela ye. Ya re ge ya sepela, a tsena motsaneng o mongwe, mosadi yo leina la gagwe e lego Mareta a mo amogela lapeng la gagwe. Gomme o be a na le ngwanabo, leina la gagwe ke Maria, yena eo a tla a dula fase naong tša Jesu, a theetša tše Jesu a di bolelago. Ge e le Mareta yena o be a swere ka gagolo ke go mo apeela, a ba a tla a ema moo a re, Morena, a ga o re selo ge ngwanešu a ntesa ke dira ke nnoši? A nko o mmotše hle a tle a ntshwariše. Jesu a fetola a re, Mareta, Mareta, o a belaela o itapiša ka tše ntši. Sa hloko ke se tee. Maria o ikgethetše yona kabelo e botse, yena ye a ka se kego a e amogiwa. Amen. Ke palo ya Lentšu la Modimo. Kgaugelo ya Morena wa rena Jesu Kriste, lerato la Modimo, kopano le matshediso a Moya o Mokgethwa a di beng le rena ka moka. Mo lengwalong la lehono re kopana le Morena Jesu a le tseleng Lentšu la Morena le re a tsena motsaneng wo mongwe, gombe ge a tsena mo go wona ba mo amogela. Re kwa gore go be go na le mosadi leina la gagwe ke Mareta, ke yena kilego wa mo amogela ge a tsena ka lelapeng. Re kwa gore ka mo lona lelapa leo Mareta o be a na le ngwanabo, yena leina, leina la gagwe ke Maria. Re kwa gore ge Morena Jesu a tsena ka mo lelapeng, Maria yena o kile a ikgethela go dula fase dinaong tša Jesu, a theetša tše Jesu a di bolelago. Ga re ka gopola gabotse Mareta le Maria, re ba gopola e, bjalo ka bana ba, more, ba bo Latsaro. Latsaro yola Morena Jesu a kilego a mo tsoša a le bodulabahu. Ke rata mantšu a a thomago ka gore Morena Jesu a tsena a yeta lelapeng gomme Mareta a mo amogela. Re gopola mantšu a kilego a bolela a re, Ke be ke le moyeng ga la ka la nkamogela. Re kwa Maria, re kopana le Maria a dirago seo se kgahlago mo Moreneng. Barategi Moreneng, seo se botša nna le wena gore ga Morena a kokota dipelong tša rena re swanetše gore re mmulele re mo amogele. Mara fela go mmulela le go, am, go mo amogela ga wa lekana. Re tlo ithuta ka seo se kilego sa diragala ka gare go lelapa ka morago ga gore Morena Jesu a tsene lelapeng gomme Mareta a mo amogele. Re kwa gore ga Morena Jesu a seno a tsena ka lelapeng a dudišiwa fase, Ngwanabo Mareta, Maria, yena a tla mo go Morena Jesu a dula fase mo dinagong tša gagwe. Ba re a dula fase mo dinagong tša Jesu a theetša tše Jesu a di bolelago. A theetša lentšu le lengwe le le lengwe leo le bego le tšwa mo moromong wa Morena Jesu. Re kwa gore Maria yena ka morago ga go bula mojako le go amogela Morena Jesu, yena a thoma a swarega, a swara ke go mo apeela. Re kwa gore ga a dutše a le gare a dira a swere ka gagolo ka mo mangwalo a bolelago ka gona ba re a feleletša a etla mo go morena jesu A ema mo go yena a re, Morena, a wena ga o re selo ge ngwanešo a ntesa nna ke dira ke nnoši? A re a ko mmotše hle gore a tle a ntshwariše. Mantšu a tšwago mo go Morena Jesu ba ratege Moreneng. Ke mantšu ao ke ratago gore nna le wena re a boloke dipelong tša rena ge a arabišana le Mareta. Mareta wants Morena Jesu to interfere in their domestic affair. O bolela gore ngwanabo ga a mo thuše, ga a dire selo, yena o dutše maoto, o dutše fase le Morena Jesu, ka mo yena o swarane le mediro. Ene mediro ke ye mentši ya gore a kgone gore a, ba, a, a direle, a apeele Morena wa rena Jesu Kriste. Ka mantšu a mangwe o bolela gore matsogo a ka tletše nka se ke ga kgona ke nnoši. A ko o botše ngwanešo, o mmotše gore a tle mo a tle a ntshwariše. Morena Jesu ge ya mo araba, Bana bešo Moreneng, ke sa bušeletša ke re, a nna le wena re boloke mantšu a dipelong tša rena, o re, Mareta, Mareta, o a belaela, o itapiša ka tše dintši. sa hloko ke se tee. Mantšu ke ya mararo bana bešo moreneng a ke ratang gore e be seikokotlelo sa rena bana bešo moreneng. Go amogela Morena Jesu it's not enough on its own. Gobane ke ba bakae ba rena ba e leng gore re amogetše Morena Jesu ka dipelo tša rena, mara re šitwa ke go dira seo se swanetšeng. Re ga re re a belaela, re belaela tše dintši, re belaela leemo la rena mo bophelong, re belaela tšeo re senago le tšona. Wa tseba, dinyakwa tša lefase, the demands of the flesh are keeping us busy. Morena Jesu o re mo go Maria, o re Maria, o ya itapiša. O itapiša ka dilo tše dintši, le ge o ka lebelela bana bešo moreneng. Ge re swanetše go ya ntlokgethwa, re ye re leboge Morena le Modimo wa rena ka tše dikgolo tše a re direlago tšona. Re fela re bolela gore, O ntshwarele ngwanešo, nna nka se kgone gobane ke na le mabaka a rilego le a rilego. Ke swaragane le modiro wa gore le wa gore. Ke na le sela le sela seo ke swanetšego ke se dire, ke ka goo a ke gane ke dumetše. A ke gane ke butše pelo. Mara ga ke kgone gore nka ya ka dula dinaong tša Jesu ka dula ke sa dire selo. Bana ba ka ba swanetše ba je. Le nna ke swanetše gore ke apare. Ke swanetše gore ke be le tša matsaka. Ke kgobeletše, mahubo, ke gona ke swanetše gore ke a hlokomele. Morena Jesu o re, Mareta, Mareta. Ka mantšu a mang ka nako ye, Morena Jesu o bitša la gago leina, o bitša la ka. O re, Re a belaela. O re, Nna le wena re a itapiša ka dilo tše dintši. O re, Mo go Mareta, o re, Mo go nna le mo go wena, o re. Sa hloko ke se tee. Maria yena o ikgethetše yona kabelo e botse, ye a se kego a e amogiwa. But one thing is needed and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Bana bešo Moreneng, re a kwa nna le wena gore tšeo nna le wena re itapišago ka tšona ke dilo tša lefela-fela. Ka gopola Kn the man ge a re ngwalela koša ge a re ngwalela koša 181 a re se se swanetšego ke selo se se rategang se tee jesu kgoši ya bophelo o ntsebiše selo se lehono bana bešo moreneng morena jesu o bolela le nna le wena o re tšo tšohle tše nna le wena re di belaelago, re di belaelago, tšo tšohle tše nna le wena re itapišago ka tšona. Mareta represents nna le wena bana bešo moreneng. Maria yena represents bohle bana bešo moreneng bao ba dulago naong tša Jesu. Bohle ba ba, ba, ba, ba swerego mantšu a go rego Seek ye first the kingdom of God, everything else shall be added up unto you, because tšeo Morena a go neilego tšona a gona le motho wa ka di tšeago a di utla matsogong a gago. A re kabelo ke ye tee, kabelo ke ye botse. ye e ka se kego ya amogiwa ke motho. Bana bešo Moreneng ke wona mantšu ao Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste a re neilego wona, a re, Ihlokomeleng re sa phela lefaseng la ka kwano gore nako le ura le motsotso di se ke di a re fihlelela. Re hwetša nna le wena re sa ya godimo le fase re belaela, nna le wena re ya fase re itapiša ka tše dintši. Re di tlogeleng ka moka re nyakeng se tee feela, seo se swanetšego. Ene ke Kgoši fela ya bophelo a ka go tsebiša selo se. A Morena le Mophološi wa rena a re hlohonolofatše mantšua. Mantšua a tloke dipelong tša rena, mantšua a bee malemeng a rena, mantšua a dule dikgopolong tša rena ka mehla le ka matšatši, gore ka mehla le ka matšatši go yo mobe a re raela, a batla gore khipa busy, a batla gore re tapiše, a batla gore re belaele, A batla gore re foukhase mo tšeo Yena a batlago mahlo a rena re a di, a di lebelele. Nna le wena re nyake tša moya, gobane tša moya a go na le motho yo a ka, a ka go di utla, a di utswa mo go rena, goba a re amoga tšona. A Morena a re hlohonolofatše Lentšu le maineng a mararo, e lego la Ntate le la Morwa le la Moya Mokgethwa. Amen. A re leboge. Modimo Ntate, Modimo Morwa, Modimo Moya o Halalelang, Papa, re kwele Lentšu la Gago la Bophelo, Mmabaledi wa go loka. Re kwele yena Morwa Motswala a nnoši yo a kilego a tsena lelapeng, Morena le Modimo wa rena, mo a kilego a amogelwa. Re leboga Mantšu a kilego a re botša, Morena le Modimo wa rena, re phafoša borokong bo re lego mo go bona, a re re tlogele go itapiša ka tša lefela. Seo se batlegago ke se tee feela, Ke, ke yona kabelo ye botse. A nko re neele yona kabelo ye, Morena le Modimo wa rena, go re tle re go phelele, Morena le Modimo wa rena, re be le maungo a go kgahlago, Wena o le phagameng. Re leboga tšohle tše mo Leinene le maatla la Morele Mophološi wa rena Jesu Kriste. Amen. A re amogeleng tšhegofatšo ya Morena ka dipelo tše di dumelago e le ruri. A Morena a re segofatše, a re boloke. A Morena a re phadimišetše sefahlego sa gagwe, a re gaugele. A Morena a re yemišetše fatlhego sa gagwe gomme a re fe khutšo e sa felego. Amen.